Zanyarên Zerdeşt berî niha du hezar û heft sed sal berê bi gaştina şaristaniyeke bilind rehên ziman û çanda kurdî geştir û berbelavtir kirin. Li gor îslamiyetê Zerdeştî ji ademî heta nîroj yek ji wan dînên rasteqîn e. Zerdeşt baweriya xwe tenê bi xwedayeke anî ye û ji bo belavkirina vê fikarê hewl daye. û li ser tika dîrokê bi vî awayî cih girtiye, Ji ber ku dîroknûsiya Kurdistaniyan gelek lawaz e, em şîroveyên ereb, tirk, faris û rojavayiyan mîna referanseke bingehîn dipejirînin û qîma xwe tenê bi van nivîsan tînin. Em nivîsên kesên din ên ku di gelek mijaran de nivîsîne weke rast qebûl dikin, ziman û çanda Kurdiya dewlemend dikin ji rêzê. Yek ji van jî li derheqê Zerdeşt û Zerdeştiyê de ye. Hemû lîteratur bê nîqaş Zerdeştî Faris, Zerdeştiyê jî mîna dînê Persan şîrove dike. Zerdeşt peyxembereke Kurd e û li medyayê hatiye cîhanê. Kurd di temamê dîrokê de her dem bi pirzimanî jiyane. Kurd hîn jî di Rojhilata Navîn de bi awayeke pirzimanî dijîn. Ji ber ku Kurdistan Her dem weke herêmekê navendê maye, zimanê gelên cîranê xwe hîn bûye, ji çandên wan sûd wergirtiye û çanda xwe belav kiriye. Pêxember Zerdeşt jî yek ji wan nûnerên yekemîn yên dînên bi yekxwedayî ye. Dixwînên pêxember yên dînî bi kelemperî bandor, bi cihûtî, Xrîstiyanî û Îslamê kir. Binga ev her sê dînan digihîje Peyxember Zerdeşt wekîyên bi dînên din re. Çêbûna Dayika Meryem û Îsa îlhama xwe ji çêbûna Zerdeştiyê standiye. Dayika Zerdeşt dema ku pazdeh sal ye û hê bi kesî re neketiye têkiliyeke zayendî weke tîrêjekê hat sêwirandin. Ev bûyera zayînê piştre li çêbûna Îsa tînin. Tenê ne ev. Pêxember Zerdeşt di sî saliya xwe de dibe pêxember. Îsa jî di heman temenî de dibe pêxember. Bi awayeke derasayî bi şopînerên xwe re rûbara Gaîtyayê derbas dike. Îsa jî li ser avê dimeşe. Li qiraxa Gola Awîtalê piştî ku bi şopînerên xwe re çil û pênc rojan dia dike, ber bi mîracê ve bilind dibe. Milyaketa bi navê Vahumenak xwe nîşanî wî dide. Ku wî vedixwîne rêya rast dike. Ev di dînên din de hemberî Milyaket Cebraîl e. Zerdeştî dua dike û ev dua rojê pênc caran e. Nimêja herî girîng ya sibê ye. Ev di Îslamiyetê de jî wisa ye. Qiblegeha Zerdeşt roj e. Dema ku roj nîm be, Agir ji dê bila wê tê pejirandin. Wateya ahura mal de xweda yek e û mîna wê kes nîne. Hemû tişt wî afirand. Cîhanê di çar rojan de afirand. Li gor baweriya Cihûyan ev şeş roj e. Şeytan ehrîmen e û her dem xirabiyê belav dike. Roja qiyametê zerdej û ew roj ew dê her kes Zindî bibe. Di roja qiyametê de ew dê pirtûka her kesî hebe û yên ku başî kiribin ew dê biçin bihiştê, yên ku xirabî kiribin jî ew dê biçin doşehê. Her kes ew dê roja qiyametê de ji pirekê bi navê cinwatê derbas bibe. Ev mîna pira siratê derbasî dînên din jî bûye. Ev pir ew dê ji bo mirovên xerab mîna şûrekî tûj, ji bo mirovên başî mîna rêyeke fereh bisekine. Li gor pêxember Zerdeş şeş milyaketên mezin û milyaketeke nemir heye. Dînên din hejmarê dadixînin çaran, lê belê wezîfe û taybetmendiyên wan wek hev in. Em ji mirovên dînnas re dibêjin mele, lê ji dînnasên Zerdeştî re digotin Nûbît, perestîş ango îbadet ya bi tena serê xwe an jî bi civakî dihate kirin. Peyxember Zerdeşt goştê gamişan qedexe kir, cihû û misilmanan jî goştê berazan qedexe kirin. Peyxember Zerdeşt şirk, pirstina peykeran û çêkirina sihran qedexe kir. Şehwet, Pozbilindî, derew û dijûn qedexeye. Peyxember Zerdeşt mîna peyxemberên din şivan bû. Başiyê ferman dike, xerabiyê qedexe dike. Puxteya Zerdeştiyê digihîje başiyê. Têgeheke başiyê ya gerdûnî heye. Mirov bi başiyên ku dike tenê dikarî ji pirtûka nepenan re nake. Di heman demê de hewl dide ku başî li hemû cîhanê belav bibe. Bingeha Zerdeştiyê, doxînên ehlaqî yên ku baş tên fikirîn, baş tên kirin û baş tên axaftin e. Zerdeştî oleke xwezayî ye, ji bo hemû zindiyan dîlovaniyên dixwaze, zilma li hember ajalan qedexe dike, li hember qirêjkirina avê, xwezayê û jêkirina daran disekine. Agir rihê Ahûramaz de ye û puxteya xulqandinê ye. Ji ber vê yekê agir pîroz e. Agir hemweteya enerjiyê ye û her tişt bi rastî jî ji enerjiyê pêk tê. Avesta pirtûkeke agahî û zanyariyê ye. Mîna Încîlan Avesta jî hene. Piştî mirina pêxember, elçiyên wî her dem tişt lê zêde kirin. Zerdeşt jî mîna Îsa. hat kuştin. Hedîsên Zerdeşt ango gotinên wî yên pîroz jî hene. Girîngtirîn beşên wan metnên pîroz yên bi navê Gathas gihaştiye roja me. Pêxember Zerdeşt di bîst saliya xwe de ji bo deh salan vedikişe. Ereb pirtûka pîroz ya bi navê Avestayê mîna Zemzemê bi nav kirin. Pêxember Zerdeşt di deh salên dawî de nikare dînê xwe belav bike. Xizm û nasên wî tiştek naxin destî wî. Biryara koçkirinê distîne, diçe ba şahê wê serdemê û baweriya xwe rave dike. Şah ji baweriya wî hez dike û ji wî daxwaz dike ku bila li xebatkarên wî re nîqaşê bike. Şerab di zerdestiyê de vexwarineke pîroz e û di merasîmên dînî de tê vexwarin. Xwe kuştin qedexe ye. Di Zerdehtiyê de gunehên herî mezin derew û kuştin e. Nexwe şibandinên bi vî awayî çawa dikare ragihe dînên din? Em rave bikin. Surgûnên Babîliyan yên Cuhûyan ratî sala beriya zayînê pênc sed û heştê û şeşan tê. Tam di vî wextî de Zerdeşt Dest bi belavkirina baweriya xwe dike. Di van salên xwe yên sirgûniyê de cihû dest bi nivîsandina pirtûka xwe ya pîroz Tewratê dikirin. Sindoqa pîroz ya ku deh fermanên pîroz tê de veşartî û amûrên pîroz yên peyxember Mûsa û Harûn dibe ciheke nivîsandine metnên pîroz û navê wê dibe Peymana Pîroz. Ji ber ku ne ji nîjada wan e, cû nakevin dînê Pêxember Zerdeşt, lê belê hemû hîndekariyên Pêxember Zerdeşt ku me ji mar bi rêya cûhûyan li Rojhilata Navîn belav bû, bi taybetî jî Xiristiyanî, bi rêjeyeke bilind li ser doxînên Zerdeştiyê hatiye avakirin. Li ser rêya Filistînê cûhû Sinduqa Peymana Pîroz dispêrên elçiyên Zerdeşt. Zimanê zikmakî yê Pêxember Zerdeşt Kurdî ye. Avesta bi Kurdî hatiye nivîsîn. Lê zêdekirinên hewariyan ji ber ku bi gelemperî Farisî ye, digotin Pêxember Faris e. Ji ber ku dîneke gerdûnî ye Zerdeşt xwe mîna cihûyan tenê bi dîneke sînordar nekir. Ji ber vê yekê hem bi Kurdî hem jî bi Farisî wazan da. Baş e, Avesta li ku bi Kurdî tê nivîsîn? Hey û mixabin ku di gelek mijaran de împaratorê herî mirovhest yê vê serdemê û bi hurmeta ku li hember çand, gel û dînên din nîşan dide tê nasîn, Îskenderê Mezin, Avestaya Kurdî, şewitand. Sê sed sal e li ciheke girîng ê cîhanê digel hemû muxalefetên ku dest bi belavkirina Hellenîzmê kirine li gor Makedonên Rov, Lê ji gelên wekî din re Îskenderê gelek xweş bîn, bi hovekê re disewice. Jinik li dû xwe bi şertê mirinê be jî mirovgirek e ango mîrasgirek nîv hov hişt. Dema ku mijar bû avesta çima ew qas hêrs bû û nivîsên pîroziyên ku li ser çerm hatine nivîsîn şewitan. Bersiva vê pirsê, di rastiyên mezheba olî ku dema dagirkirina Misirê de ji wir vekişiya bo veşartiye. Ji ber ku li gor Îskender Zerdeştê pêxember humanîsteke di ser xwe re ye ku çanda yewnanî Makadonî jî derbas dike, ji felsefeya Platon û Arîstoteles pêşketîtir e. Ev tişt jî wî dike hevrikê cîhane şareza. Îskender pêxemberekî ji nîjada hov nas kiriye û serdestiya van dixwîrînên humanîst û naturalîst li hember çanda xwe ferq dike û ji bo ku wan ji holê rake derdikeve rê. Belê ev aveste ku li ser dozdeh hezar çermî hatiye nivîsîn û ji teref Îskender hatiye şewitandin avesteya Kurd e. Baş e, avesteya Kurd bi temamî ji holê hat rakirin. Na, Avestaya Kurdî û pirtûkên peymanên kevin di heman sindoqê de ne. Îskender, metnên orîjînal, ango ên li ser çerm hatine nivîsîn, şewitand. Lê belê metnên din yên Kurdî yên li ser papîrûsê hatine nivîsîn, bi peymanên kevin, di sindoqa peymanê ya pîroz de tê veşartin. Ev sindoq ji hêla cihûyan ve ji Kurdan re weke emanet hat dayîn. Kurd tê sindoqê di nav heft çiyayên, di nav heft avên ku rêya wan bi hev dikeve, di binya heft daran, heft qat di binê erdê de veşartine. Destpêk, Zerdeştî digel ku di dîrokê de baweriyeke bingehîn e, digel xebata ji bo durustî û başiyê ji bo gelên arî yên mîna Belûcî, Kurd û Faris girîngiyekê wê cuda heye. Bi taybetî hebûna dîrokeya Kurdan, ziman û çanda wan berî Îslam, Xirîstiyanî û Cûhûtiyê gelek salan bi xêra tevgera ronakbûna Zerdeşt bihêz û mayînde bû. Bi bingeheke dewlemend gihiştiye roja me. Heke ev bingeha bihêz û zeximandî nîn bûya, di nav ewqas zordarî, dagirkirin, qedexekirin, û bişaftinan de nikaribû sax derketa. Ji ber vê yekê dagirker bi taybetî ji ser Zerdeştiyê êrîşî Kurdan dikin. Baweriya Zerdeştî ku Kurdî kiriye zimanê şaristaniyeke pêşketî. Ji her alî ve bi xêra Pêxember Zerdeşt ziman û çanda me li ser bingeheke baş rûnişt. Pêxemberê Îslamiyetê Muhammed û hevalên xwe jî Zerdeştî weke gelê pirtûkan pejirand. bi gotineke din di dema xwe de weke dînê Xwedê hatin pejirandin. Zanyarên Zerdeşt ewil bandor li Kurdistanê û li hemû Rojhilata Navîn, piştre jî li cîhanê kirin. Bi awayekî Kurdî li cîhanê belav kirin. Di Kurdî de bêjeya dîn, Zerdeşt çima ji xwe re digotin Behdînî? Zerdeşt ji bo gotina Behdînî bi kar tînin, ev nav ji bêjeyên beh û dîn pêk tê, mîna baş, Xweşik, pir, gelek wateyên behê heye. Di kurdiya me ya îroy de bêhtir tê wateya pir an jî zêdetir. Gotina bihişt, behişt ku bi tirkî cennet e ji vir tê. Dîn bi baweriyê Dîn di baweriyê têbe Dîn bi baweriyê ve têkildar e. Bawer ku em dizanin gotina dîn, gotina dîn ya bi rastî ne bi erebî ye, bi arî ye. Arî kurdî ya kevn e. Ev bêje bi rêya çanda Zerdeştiyê ji Kurdiya kevin derbasî Erebî bûye. Di Kurdiya kevin de dîn tê wateya hiqûq û qaîdeya. Tevkariyên Zerdeştiyê yên ji bo Kurdî ji hêla mirovên zanyar yên ku ji Zerdeştiyê bawer dikin ji bo metnên kevin ên weke zimanî tê nivîsîn. Ji bo li ser Kurdîkirina lêkolînên zimanî yên berfireh û ji bo kesên ku dixwazin Kurdî bizanibin Çavkaniyên gelek baş in. Mînak, gotina dibistan di tirkî de weke oqiltê bi kar anîn. Ev gotin ji ku hat? Koka wê çi ye? Ev tê çi wateyê? Kurdiya standard dikare were bi kar anîn. Ji bo bersivandina pirsên di derheqê kurdî de em vedigerin û herî dawî em li metnên dînî yên zerdeşt dinêrin. Em fehm dikin ku koka vê gotinê dibiristan e. Di, î, tî. Bîr, bilînc, hafza, stand, ye, mekan. Em dibînin ku dibistana cihê perwerdekirinê tê wateya cihêrengiya li hember hev rû bi rû ye. Çiqas wateyeke wê ya kûr û rûniştî heye ne wisa? Kurd çima mîna eşîrên kevin ji holê re nebûn? Bi xêra pêxember Zerdeşt heke zimanê me negihişta asteke bilind ya şaristaniyê, Li ber ku mîna gelek eşîrên Anatolya û Medra botan, em dê jî wan da bibûna. Heta dikaribû yek derketa û bigotina, Gotina dibistan bi erebî ye. Li ber ku em dê qet nizanibûna bê ev bêje, bi rastî jî ji kurdî derbasî erebî bûye. Me dewlemendiya zimanê xwe fehm nekir. Mirov dikare bi hezaran mînak bide. Bandora zerdeştiya li ser siyaseta kurdan. Zerdeştiya ku gihaştiye geşedan û şaristaniyeke bilind ê serdemê li ser kurdan bi qasî kurdî di warê çand û şaristaniyê jî bandor kiriye. Di bingeheke mirovî û şareza giyaneke kur ya şîfayê ava kir. Kurd li Rojhilata Navîn mirovên wisa ne ku li hember cîranê xwe nehov û zalim in, welatê cîranên xwe dagir nakin. û di warê giyanî û hişmendî mirovnên ji nûjeniyên cîhanê re vekirî ne. Em bi saya kurahiyên şaristaniya xwe wisa ne. Bingeha dînê ya zerdeştiyê. Bi rastî baweriya behdînî ya rastîn ango zerdeştî dîneke li ser bingeha baweriya yek xwedayî ye. Gava ku di yekem çavkaniyên zerdeştiya ku kurdan bingeh digire tenê xwedayek, şaristanî û mirovahî hebû, du xweda û pir fikirên ku nayên rexnekirin di nivîsarên dînî yên derewîn ên ji hêla farisan ve bi sedsalan şûn de hatine nivîsandin de têne dîtin. Gava ku nivîsên yekem ên zerdeştî guh didin aqil û mantiqê yên ku bi sedsalan şûn de hatine nivîsandin, carnan dibe ku neaqilî bin. Dema ku zerdeştî tê lêkolînkirin, divê ev cudahî were kirin. Li gorî Îslamê zerdeştî. Îmam Şafî yek ji van alimên Îslamê di hedîsa çar sed û sî û du duyan de xebata xwe ya Musned de dibêje ku zerdeştî ehlê pirtûkê ne û hedîs li ser hene. Mela Hembelî jî dinivîse ku dibe ku zerdeştî mirovên xwedî pirtûkê bin. Gava ku Umer ango xelîfe ji sahibeyan pirsî ka dibê bi Zerdeştiyan re bikin, Abdurahman bin Awf got, Ez bûm şahîd ku peyxember digot, ew mirovên pirtûkê ne, wisa bi wan re bikin. Li gorî baweriya îslamî gelên pirtûkê tê vê wateyê ku ew bawerî di dema xwe de dînê rast bû û îslamiyet berdewamiya wê baweriyê bû heta di pirtûka Gata de ku pirtûka dînî yê zerdeştiyan e weke xilaskerekî pêşerojê û peykerên bişkîne û rehmê bi qadan ve bide nivîsandin. Navê rizgarker ku navê wî tê wateya yê ku jiyanê, zayînê û pirbûnê sûdê tîne. Zaoşiyan Sosyan de za di kurdiya îroyîn de ji dayikbûn jî jî jiyan e. Mihemed gelek alim û xelîfeyên îslamî jî tê de mîna Mûsa, Îsa, her wekî din peyxemberên rizgarker in. Bi rêveberiya dewletê û medyaya dagirker ku di her fersendê de heqaretê li zerdest peyxember dikin, tenê ji ber ku ew pêşewayê kurdan e, di îslamiyetê de jî cih nagire, şertên zerdeştiyê ev in. ku meriv baş bifikire, paş biaxive, paş tevbigere. Erka herî bingehîn a Zerdeştiyê şerê li hember derewan e. Bi zelalî tê zanîn ku Zerdeşt pêxember li hember derewkaran şer ragihandiye û şagirtên xwe vexwendiye ku li dijî derewan şer bikin. Di Zerdeştiyê de hatina bi derewkaran re qedexe ye. Di çavkaniyên dînî yên Zerdeştî yên kevnar de Têgina derewîn wekî durûwend tê gotin ku tê wateya peyvên derew, derewend, derewker. Ew kesên ku bi pergalên tijî derew dagir kirin, normal e ku dema baweriyeke mîna zerdeştiyê dibînin, dîn dibin. Dijminahiya zerdeştiyê bi raşt. Dijminahiya Zerdeştiyê bi rastî neyartiya li ser Kurdan hatiye damevirandin. Ji ber ku gelek aliyên Zerdestî hene ku bêne sûdwergirtin, ew bingehên ziman, şaristanî û çanda Kurdî dide û enerjiyê peyda dike da ku bigihije îro dibê were teqezkirin, dibê tawîz neyê dayîn. Rastiya bineşiya kesên ku êrîşî Zerdeştiyê dikin, Ne xisletên dînî ne, lê bi rastî li dijî Kurdan e. Ji ber vê yekê bi taybetî jî Zerdeştî li Tirkiyeyê mîna dijminahiya Kurdan tê ravekirin. Her kes azad e ku bi îradeya xwe azade baweriyeke hilbijêre. Lê belê ya ku em dixwazin dubare bikin ne ev e ku mirov bila vegerin Zerdeştiyê. Divê em sûd Ji vê bawerê wergirin ku demeke dînê heq bû. Ji xwe tê dîtin ku êrîşa li dijî Zerdeştiyê bi armanca êrîşkirina ser bingeh û kurahiya Kurdan e.